First Corinthians chapter 16. Vakorinde vokutanga chapter 16. First Corinthians chapter 16. Rauti uchivhura Bhaibheri rako utaure mashoko mashoma shoma pamberi paMwari.

First Corinthians chapter 16 by verse 9.
Nokuti ndazarurirwa mukova mukuru une basa guru. Tokororai. Nokuti ndazarurirwa mukova mukuru une basa guru. Ndazarurirwa mukova mukuru number 1. Number two, une basa guru ende navadzivisi vazhinji varipo.
King James Version, New King James Version. For a great and effective door is opened unto me, and there are many adversaries. Mazviita mweya mutsvene, mazviita gwayana ramwari. Ndinotenda nenyasha, ndinotenda neuvepo hwenyu. Ndinotendero kuzoudza kuri mukati menzvimbo ino tisati tava pano imi manga matovapo nechekare ndinotenda nouvepo hwenyu kuzoudza kwenyu muzita rajesu haleluya haleluya haleluya rakutenda neshoko ramwari pakati pedu rikutaurwa napauro Kuchechi vaKorinde akatarisana kuenda paEfesasi ari kuti ndazarurirwa mukova mukuru une basa guru, asi vavengi vakawanda varipo. Ameni, ameni. And there are many adversaries Mukowa wazarurwa mukuru nebasa guru, asi vavengi vakawanda varipo. Amen we. Amen we. Loud inzwisise. But look, I am sailing through. God, you are sailing through. Now wakatarisa the word rekuti sailing kana kuti sales eh, rinoshandiswa pazvikepe especially zvikepe zvakudhara zvokuti zvanga zvisina mainjini zvaiswa tende kana kuti jira raiti kana mhepo yakarova zvaibva jira riya ratanga kupusha pamwe chete nechikepe amen saka machira yaya aiswa yaya ndo macells mamwe ayo anoshanda kuti chikepe chifambe pana ari kundinzwawo pana ari kundinzwawo uyezve the word wekuti sale kana kuti sailing rinonyanyoshanda panhau Tinoti chikepe eh, pane mabhoti akasiyana siyana, pane mabhoti ematemba, pane mabhotsi evanhu. Amen. So the word of this serura kuti traveling or a journey by sails or on water. Saka zvota taura pamusoro pemasails, taura pamusoro pechinhu chinofamba pamusoro pemvura. Amen.

kuti pane pakatarwa naMwari paunofanira kunge uchitosvika kana kuti uchisvika ameni we vese vanomhanya kana kuti vese vanofamba nechikepe pane a given point yakataurwa kana pachinonosviko lenda kana kuti pachinonosviko mira achipfuure ipapo zvorova kuti mumwe nemumwe ari muno Une paakanzi naMwari unosvika. Amen we. Amen we. But usati wasvika ipapo ndopandiri kutaura nekuti I am sailing through. You are sailing through. Zvoreva kuti pane zvinhu zvakawanda zvaunosangana nazvo. Amen. Kuti unosvika pawakanzi usvike naMwari. Pane hondo dzaunosangana nadzo, pane mhepo dzaunosangana nadzo. Ndisachitaura gore rino kuti gore rino igore resori with eagles zvoreva kuti gondo parinosimuka mudenga richienda pane mhepo dzarinosangana nadzo vana ari kundinzwa here pangwe manheri ano vana ari kundinzwa here pangwe manheri ano newo mutende wakanditarisa Pauri kuenda payo given point kana pauri kuenda padestiny yako pane mhepo dzaunosangana nadzo. Amen. But ndiri kutaura kuti uchisangana nemhepo idzodzo, mhepo idzodzo dziripo but you are going to sailing through. Hana ari kundinzwa here? Hana ari kundinzwa here? Ndesaka ukanzwa Bhaibheri shoko rama free scripture edu Inoti asi avo vanomirira Jehovha vachapuhwa simba idzva, vachabhururuka samakondo, vachamhanya vasinganete, vachafamba vasingaziye. Zvoreva kuti vamwe vachineta, vamwe vachiziya, but iwo you are sailing through vamwe vachiwira pasi you are sailing through vamwe vachikundikana you are sailing through vachitaura kuti hakuna chinofamba mulife yako vachitaura kuti hakuna chaunobata mukati meupenyu hwako i decree and declare you are sailing through mareba shabahado baza mm. the devil is a liar The devil is a liar. Ndo pauri kunzwa Pauro achitaura kuti pavhurwa a great and effective door is open unto me. Zvoreva kuti musuwo mukuru wavhurwa nebasa guru ravhurwa, but vavengi varipo, vadzivisi vakawanda varipo. Ndauti udzwise nawo. Ini ndakamboshanda muleki ndichishanda nemabhoti anobata fish ndanga ndisati ndazvijaira ndanga ndisati ndazviziva rimwe zuva takapinda paa pakati peusiku pachibva pauya mhepo mhepo yanga iri nemvura mvura yakatanga kunaya musii yanga iri nemhepo yaida kunyutsa bota ataitiri naro vati a ah, mangwana makuseni tasvika pahaba ndaakutarisa kunze tichingosvika chete ndakaona kunze kwakaoma kusina kana kadonhwe kemvura kuchitopisa kusina kana kamhepo Zvakandinetsa kuti chii chamboitika. Ndakabvunza vanogara varimo mumvura vakati zvaitika usiku izvozviya ndo zvinogara zvichiitika. Ameni, ameni. Zvoreva kuti muleki kati mumvuro munokwanisa kunaya mvura moita mhepo but kunze zvisiko zvinokuitikira muleki chete. Amen we. Amen we. Ndiri kuti kudii mukati meupenyu hwako pane dzimwe hondo dzaunosangana nadzo dzinongoitikira mukati mako bedzi dzisingaonekwi nevanhu ah, unondinzwa unondinzwa unondinzwa ndoparidzere naso shamwari pataipinda imomo taita atibude but patiri kubuda kunze tiri kuona makaoma kwakaoma kunze zvoreva kuti muleki mune mhepo inoitika isingaitike kunze mune mvura inonaya isinganaye kunze mukati melaifi yako mune hondo dzaunosangana nadzo dzausingaone kunze so pandikuti i am sailing through tiri kuti mukati meupenyu hwako mune hondo dzaunosangana nadzo zvisingaonekwe navamwe hapana ari kundinzwera pane hondo dzinorwisa laifi yako dzisingaonekwe nevanhu vari kunze pati zvavo zvinoonekwa newe bedzi amen, amen. amen.

Amen we. Amen we. Zvoreva kuti Pauro ari kuti madoors avhurika but madzivisi varipo shamwari mukati meupenyu hwako pane madoors anovhurwa but panovhurwa madoors vadzivisi vanouya vadzivisi vanorwa newe but vadzivisi varipo ndovandavinga pazuva ranhasi kuti yagointus Selling through. Ah, the devil is a liar. Vanorwa nelife yako varipo. Ah, you are going to selling through. Ndati uri kuzopfuura. Pakanzi hapapfuurike. Ndati uri kuzopfuura. Pauro ari kutaura kuti masumadhoo makuru avhurwa. Avhurwa kudaro. Pane vadzivisi varipo. Rega ndikutaura mukati meupenyu hwako kuti pese panovhurwa madhoo mukati meupenyu hwako vadzivisi vanorwa newe vadzivisi vanomira chavari kumira chii vada kuvhara matosha akavhurwa mulaifi yako vati ndeve kuzodeclare pangwe manhere ano kuti hakuna matosha ari kuzovharwa mukati meupenyu hwako hakuna masuo ari kuzovharwa mukati meupenyu hwako you are sailing through you are sailing through vavingi varipo vachitaura kuti hauna kwaunoenda you are sailing through vanovadzivisi varipo you are sailing through ndine vanhu repangwe manhero ano Amen we. Amen we. Musambo wake Mwari wokuvhura madhonsi, musambo wake Satani wokuvhura wokuvhara pavhurwa naMwari. Ndesaka wakaona ah, nenguva iya ah, murume anonzi Abrahama anovhura anovhura matsime anochera matsime but achera matsime Abrahama afa vavengi vanouya vanofushira matsime nemhaka yei musambo wavavengi wokufushira laifi yako the devil is a liar ndati kana ari satani gore rino akairasa hakuna chaanovhara mukati meupenyu hwako hakuna chaanofushira mukati meupenyu hwako aiprofesai hope where there's no hope

vhurwa but vasiririsi varipo satana aripo you are going to selling through satana aripo vachikuendera kun'anga vachiti hauna kwaunoenda vachiti hapana chaunobata nati muna december uno chimbobatawo mari muna november uno chimbobatawo mari satana aripo ndesakaunzwa shoko ramwari anotaura dhavhidhi

ndine vangere nhasi iti neighbor I'm sailing through iti neighbor usanditeerere iti neighbor usandityire I'm sailing through I'm sailing through shout yes makandozha wakaenda pana Acts chapter 1 pavhesa 8 ino but you shall receive power after the holy ghost come upon you mm. ah, yeshamwari rwendo urwo haridi kutamba nemunhu ari panyama but jesu akuda kuenda kudenga anoziva kuti varume ava ndakavasiya vakadaro vanowira pasi vanokundikana nekuti rwendo rwavatanga jeni yavatanga inoda uri nemumwe munhu inoda uri namweya mutsvene saka anoti varume endai pajerusarema muende paaparumo monogarira mweya mutsvene ndopaakutaura kuti muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu ari kuti kudii ari kuti rwendo rwamatanga makatanga namweya mutsvene you are going to sell him through but wakaenda nenyama hakuna kwaunoenda ndiri kuda vanhu vanoti mweya mutsvene nditungamirirei parwendo rwandiri narwo mweya mutsvene nditungamirire pabizinesi randiri naro mweya mutsvene

Jesu anomuka anoti peace be still, dutu rinonyarara. Ndauya kuzokutaurira, you are sailing through, you are sailing, you are sailing, you are sailing. Bepo mhepo ngaisimuke, varume handitye, pane wandiri naye, ndopaunodzwa First Corinthians chapter 3 pavhesa 16 yotamudzire here kuti miviri yenyu itemberi yamwari mweya mutsvene anogara mamuri pandinofamba handisi ndega pandinogara handisi ndega ndiri pabasa handisi ndega ndina mweya mutsvene ndiye anondikundisa Ona mweya mutsvene ndiye anokukundisa vanhu vachivhara ndati zvako hazvivharwe ona mweya mutsvene vanhu vachikurwisa zvako hazvirwiswe ona mweya mutsvene wakatakura mweya mutsvene you are sailing handine vanhu iri muno i say you are sailing

Amenoe. Amenoe. Ari kuti pandiri kusvika patrouse door rakavhurwa kandiri naJehovha naMwari ndauya kuzokutaurira kuti anovhura door anovhura mukana mukati meupenyu hwako havasi baba vako havasi amai vako haisi shamwari yako but ndijesu saka pauro achifamba ari kuti pandakasvika pa Twaosaramagad do rakavhurwa ana Jehovha ndave kuzodeclare pangwe manheri ano get ready for your miracle pane madoors akuvhurwa mukati meupenyu hwako ndati pane madoors akuvhurwa mukati melife yako kana vanga vakavhara vachita uende kure kana vanga vakakubata vachita uende kure auya kuzokutaurira pangwe manheri ano kuti pane matoza kuvhurwa pane matoza kuvhurwa pane matoza kuvhurwa receive your miracle right now receive your miracle right now i open your doors ndati ndinovhura masuo eupenyu hwako ndinovhura masuo evana vako ndinovhura masuo ebhizinesi rako ndino vhura masuwo ekambani yako nezita rajesu vachiti hakuna kwaunoenda vachiti takakubata vati jehovha vasimuka nenyasha dzavo vasimuka neanointini yavo vauye kuzovhura madosi akavharwa nezita rajesu nezita rajesu pana uri kundinzwa here pamwe manherano ndakahazi sekuru vanokufurira matoshe ndesaka bhaibheri shoko ramwari richitaura kuna mapisarema kuti ngaatuke uyo unovimba nemunhu amakatoshika pate ativimbe navanhu pati tinovimba najesu ativimbe nen'anga ativimbe nasekuru tinovimba najesu wakavimba nevanhu vanosvika pavanoneta

sailing through iti neighbor i am sailing through i am sailing through ndaizvione munyika yezimbabwe i am sailing through pane pandakananga hakuna anovhara hakuna anondizivisa pandakanzi nedenga ndisvike ndinosvika chete vazivisi varipo vavengi varipo vakaiverenga shoko ramwari bhaibhi rinoti vapirisita vakuru vaituma mafarisizi namasadhisizi nemaherodians vachiti endai pari kuparidza jesu munoteera kuti ari kuti kudii mouya nemashoko zvoreva kuti paiparidza jesu havazi vese vanhu vaida kunzwa shoko rokuponeswa but pakanga pane mafarisi nemaherodhi nemasadhusisi aikomira kuti paanenge angotadza chete paanenge angoporesa munhu nesabata wobva kuti takubatira pano waporesa nesabata ndozvavaimirira rega ndokutaura mukati meupenyu hwako pane vanhu vari kumirira kuti paunongodonha tobva tati hekanhuwaro zvaita pane vanhu vari kuuya pedyo newe kwete kuzokusimudza but vari kuona paunotsika vonochera gomba kuti akasika pangawire marire but ndaya kuzotaura ndauya kuzoti mukati melife yako bhaibheri shoko ramwari rinoti achera gomba iye ngaawire mariri handi nevanhu here nhasi ateya musungo iye ngaabatwe nemusungo wake I'm sailing through ndati musungo iripo I am sailing through vanondichera makomba varipo vanonditevera varipo

ndakutopesa pane madhozi akutovhurwa mm, pane munhu akutoyambuka pawakanzi ahuyambuka wakutoyambuka pawakanzi ahusvike wakutosvika revelation chapter 3 pavhesa 8 i know your works number one ndinoziva mabasa ako haazi bhishopu haazi profeti ari kutaura mashoko aya but ari kutaurwa najesu ari kuti ndinoziva mabasa ako rega ndikutaurire chose chaunoita muchechi paunoshandira mwari pane anoziva mabasa ako Vana ari kundinzwa here? Vana ari kundinzwa here? Uchitsvaira mucheche pana anoziva mabasa ako. Ah, uchirova teko pana anoziva mabasa ako. Uchirongedza macheya pana anoziva mabasa ako. Uchirova keyboard, uchitakura maspika, uchirova madrums pane anoziva Tsigira mabasa ako. Ayeye. Iyeye. Akasiyana navanhu. Hapana ari kundidzwa here? Chirega wona ndikuratidze paanosiyana navanhu. Enda kuna bhuku yaEsta. Bhaibheri shoko raMwari rinoti izvo paita Modhekai ndokunzwa mambo achida kuurayiwa ndokunoyevera mambo. Mambo ndokutuma nhume ndokuno ferefeta ndokuona kuti zviro kwazvo ndanga ndichida kuurayiwa vana bigita namatereshe vanga vandirongere yekuda kundiuraya yekuda kundipfudza vachibva vapfuudzwa iwa vadevho iselaya ndauya kuzodikleya mukati melaife yako kuti vari kukurongera ivo ndivo vacharongerwa ndati vari kukurongera vari kutozvirongera ndati vari kukurongera vari kutozvirongera ndine vanhu here pano bhaibheri rinoti ah, motikai audza mambo havana ah, kuita zvavakaita mashoko aya akangonyora mubhuku yavamakoronike ah, zvichibva zvasendekwa achibva aita kunge akanganikwa rega ndikutaurire shamwari Mwari watinoshumira, Jesu wandinoshumira, kana waita mabasa akanaka hakukanganwe, kana waita zvakanaka hakukanganwe. Vanhu vanokanganwa but Jesu hakanganwe. Ndinoona vanhu vachimutaura kuti hona kaModhekai, manyemwa ako aya, chawakaita chii? Hona vanhu vakafa but hapana chawawana. devil is a liar ndo paunonzwa pachapter 6 yaesa unonzwa pakungotanga pachinzi that night that night that night usiku ihwohwo mambo havana kurara hope vachibva vati chimbondipai bhuku yavakorenike varume pane akaita mabasa akuda kurangarirwa bhuku yavakorenike ya Kuuya puwa mambo zvinonzi achiverenga ndokusvika pakanzi Modhekai nezuva rakati negore rakati akayeuchidza mambo kuti akapa warning kuna mambo kuti muri kuda kuurayiwa mambo vakazviona mambo vachimuka makuseni vanoti munhu uyu anoitirweiko uyu vakomana nokuti ndiye ana ari paruwanzi zvakanzi paruwanzi pana hamani

pane rufu rinouya pane vavengi vanouya vachocho paunoda kutanga kusimuka mulife zvinhu zvako zvinorwiswa nemhaka yeye pane zvaaona satani kuti waakuenda kure pane zvaaona satani kuti pane kwawaakusvika makatepasha achibhidhiya anari paruvanzi zvinonzi hamani zvinonzi musheedzei auye kuno naye hamani munhu anodiwa namambo anoda kuremekedzwa namambo angaitirweiko haana kuziva kuti zvaari kutaura zvinopandukira ndauya kuzotaura pazuva ranhasi kuti vanokurarira makuva vanokuendera kun'anga ndati vachapandukirwa nezita rajesu zvinoti mambo wamunoda kusimudza iye akabva ati mumwoyo make hakuna mumwe achasimudzwa kunze kweni saka torai bhiza riya ramunofamba naro motora ngoro yenyu yamunofamba nayo motora gauni renyu motora ngowani monyatsopfekedza munhu uyo angaapfekedzwe nemunhu ari pamusoro ayayayaya ndati hondo dzauri kusangana nadzo pane zviri kurongwa zvemhando yepamusoro hauzi kuzoshanyirwa nevanga emanga manga handinodikleya pazuva ranhasi kuti matenda auri kuzobata hauzobata matenda ema 50000 ndinodikleya mamiliyoneyas repa shaka mandoso piyatopaja repa katapashatapasotopaya don't attract millionaires but we produce millionaires ratepa hato mambo anoti hamani zvavataura usasiye neshoko rimwe chete usasiye chimwe chete chavataura enda pagedhe unotora modhekai unomuitira zvawataura ah! Sailing through vakamisa matanda vakamisa matanda ekuda kukuuraya you are sailing through vakuendera kun'anga varova hakata vakubaya pagrasi you are sailing through. You are sailing through. You are sailing through. Vaenda kun'anga vachida kutora pfungwa dzevana vako kuti pagrade 7 anofoira, paform 4 anofoira, paform 6 anofoira. Havana kuziva kuti mumashure ndati kuseri kune chiporofita chako. Ndinoporofita Mwari ngaasadzise. zvaakareva mulaifi yako mwari ngaazadzise zvaakataura muupenyu hwako my god i know your words behold i have set before you an open door Ah, it's an open door. An open door upon my ministry. Oh, open door upon my life. The devil is a liar. Vachita vhara mato. Ndiri kuona to rakavhurika. Vanhu vachita hakuna chinhu. Enda unobvunza Elijah pagomo reKameri. Achiona kachanza kadiki. Anoti ndiri kunzwa kuunga kwemvura zhinji ndauya kuzodhikleya mukati melaifi yako pane matoza avhurwa pane matoza avhurwa ndati vadzivisi varipo pane matoza avhurwa shout yes they shall not be shut day or night

rega ndipedze hakuna munhu acharivhara ndauya kuzotaura mukati meupenyu hwako kuti hakuna munhu achavhara pavhurwa namwari wakaenda pana revelation pavhesi ya 7 pachapter 3 yoyo inoti kana jehovha avhura hakuna anovhara ndauya kuzotaura mukati meupenyu hwako kuti chese chakatamba namwari hakuna anochivhara chese chakatamba namwari hakuna anochiparadza rege ndipese naisaya chapter 60 pavhesi ya 11 anoti therefore your gates shall be open continually they shall not shut day or night that the men may bring to you the wealth of the gentiles mareka pashata ari kuti hakuna Sure achafara pamberi pako usiku namasikati ndinoporofita mulife yako kuti wakarara mari ngaikulukite ndati wakarara madosi ngaavhurwe ndati wakarara madosi ngaavhurwe ndati masikati madosi ngaavhurwe nezita rajesu nezita rajesu kana jehovha vavhura hakuna ano Fara, ndauya kuzodhikleya mukati meupenyu hwako kuti mereji yako inodzoka, mereji yako inomira, mushato wako unomira nesita raJesu. Ndauya kuzosimudza mumwe munhu anoti vavengi varipo, but pane kwandakuenda ndati vadzivisi varipo, ndopanofarira godo godo rakaona mhepo rakaona mudzivisi anonzi mhepo gondo rinotofara kuti ndakutotamba nemhepo yacho varume tina musharukwa anonzi kirisitu wenazareta akaenda pamuchinjikwa akarova mhepo inonzi rufu akaenda pamuchinjikwa akarova mhepo inonzi urombo akaenda pamuchinjikwa akarova mhepo inonzi urwere ndiye wandiri naye pazuva ranhasi kuti hakuna chirwere chichakuvhara hakuna mweya yechina ichakuvhara nezita rajesu pangwe manhiri ano ndiri kunzwa kuunga kweminana mukati meupenyu hwako ndiri kunzwa kuunga

sailing through the devil is a liar vachitaura pane zvakafa ndinoti zvakafa zvinomuka ndauya kuzomutsa madead visions ndauya kuzomutsa madead dreams vakataura mulife yako vakati you are going to you are not going to make it Devil is a liar. Ndikirisitu weNazareta anobvisa munhu from grass to grace. The devil is a liar. Ndauya kuzoporofita pamwe manheri ano kuti vavengi varipo wakutosimuka, vavengi varipo, madhoza akuvhurwa rikapashanda masota rekete biyete pashanta rekete biyete Bashanta, pray, pray, pray, pray, pray, pray. It is the Holy Ghost. Open my doors. Open my doors. Open my doors. Ndiri kunzwa madosi makuru achivhurwa. Hapana kunzi madosi manga manga. Panzi madosi makuru. Ndinoporofita mikana mukuru pamusoro pebizinesi rako. Ndinoporofita mikana mukuru. pamusoro pekambani yako nezita rajesu nezita rajesu the holy ghost open open open open vhura imwe yamutsvene pakavharwa vhura imwe yamutsvene pakavharwa nezita rajesu ndiri kuda munhu anoti inafu isinafu gore rino richipera pane madhozi makuru akutovhurwa mukati moupenyu hwangu gore rino richipera pane matenda makuru adongorera mukati moupenyu hwako nezita rajesu ripashakamangepa pareka patosha shapareti pahato sharete pahata shareta pahata rekendipaodosha Shepiata bashanta rekete pakato basha ndauya kuzoporofita kune mumwe munhu kuti hausi kuzowira pasi hausi kuzoparara uri kuenda kure uri kuenda kure it's your season it's your hour it's your time nezita rajesu vadzivisi varipo

Simudza baba vachinamata, usatarise kuda ari pedyo newe. Pane munanda kuri kuitika right now, pane munanda kuri kuitika right now, right now, right now, right now. You are sailing through, you are sailing through. Pane mhepo dzakasimuka mukati meupenyu hwako, ndauya nechiporofita chako, ndauya neshoko rako. You are

mweya mutsvene ngaakuzadze mweya mutsvene paanokuzadza pano zvinoitika pauri